Helo plant. Ydych chi'n gyffroes i fod nôl yn yr ysgol eto? da iawn. Ydych chi'n edrych ymlaen at y pasg? O ie, pasg. A siocled. Ie, yeah, da iawn. Wrth gwrs, i Gristnogion, mae'r Pasg am rhywbeth arall, nid just o ie. Rydyn ni'n meddwl am hwn hefyd. Beth yw hwn? Ie, yeah. y groes, croes Iesu. A Dwi'n sôn am y groes bob tro rydw i'n dod i mewn i eich ysgol i wneud gwasanaeth. Ond beth yw'r groes yn meddwl i Grisnogion? Wel, gobeithio mae Doug yn gallu helpu mas hefyd, uh, heddi, ond ble mae e? O, Helo, Doug. Helo, Mister Coleman. Beth wyt ti wedi bod i wneud? O, Duw newydd golff yn arno! Da iawn. A roddys di'r groen yn y bin gwastraff bwyd?
Naddo, roes i ddim i'r ddynol gylchu. O, Doug, mae hynny yn anghywir. Os ti'n rhoi'r bwyd yn y bin ailgylchu, mae'n difetha popeth arall yn y bin. O, Mister Coleman, dwi ddim yn gwybod ble i roi popeth. Wel, dyna pam mae'r cyngor yn rhoi ffurflen i ni. Mae lluniau o'r pethau rydyn ni'n gallu ailgylchu a'r pethau dydyn ni ddim yn gallu ailgylchu.
Ond thyn i'r thyn. Wel, wrth ymyl y pethau mae'r cyngor yn derbyn, mae tic a O! O!
Wrth ymyl grostrath bywyd fan hyn, mae croes. Beth yw'r groes yn golygu? Wel, mae groes yn golygu bod e'n anghywir i roi e yn y bin ailgylchu. O!
Felly, mae croes yn golygu anghywir. O du. Ydy Thug Croes yn golygu anghywir? Wel, eitha lot ohonyn nhw. Ydyn. A mae croes Iesu yn meddwl anghywir hefyd. Oedd Iesu yn rhoi y groen ddynana yn y ddyn? E, yn y ddyn ailgylchu? Naddo.
A wnaeth Iesu rhywbeth arall sy'n anghywir? Naddo.
Roedd Iesu yn berffaith. Doedd e erioed yn gwneud dim byd yn anghywir, dim un peth.
Felly, sut ydy croes Iesu yn meddwl anghywir? Wel, mae'r Beibl yn dweud, ar dydd Gwener y Groglith, fe gafodd Iesu ei groes hoelio. Bu farw Iesu i gael y gosb am bopeth roedd ti a fi wedi wneud yn anghywir.
Felly, doedd Iesu ddim yn marw am y pethau drwg wnaeth ef, ond y pethau drwg wnes i. Mae groes yn atgoffa ni am y pethau anghywir rydyn ni wedi gwneud, nid Iesu yn union, Doug. Oh dear! Ti wedi ypsetio Patsy a Phoodle Pink te. Beth sy'n wneud ti meddwl 'ny? Mae Patsy wedi anfon llythyr iddi, mae'n dweud llawer o bethau neis ynddo, ond mae hi wedi dweud bod, bod nhw, nhw i gyd yn anghywir. Rhaid i ni ddod wedi atsetio hi.
Beth sy'n i ti feddwl hynny? Doug! Ga i weld?
Mae hi wedi rhoi croes wrth ymyl y pethau neis. Anghywir!
O, Doug, dyw croes hon ddim yn meddwl anghywir.
Dw i ddim. Nag ydy.
Bydd y plant yn gwybod beth yw hon. Ydych chi wedi anfon cerdyn i Mam ar Sul y Mamau yn ddiweddar? A rwy yn Wil Mam um, Sul y Mamau, pa, uh, Sul y Mamau hapus, llawer o gariad orddi wrth fi, a wedyn rwy croes wrth ymyl dy enw. Beth yw'r groes hynny? Ie, yeah. Sus, mae'n meddwl cariad. Dyw'r groes hon ddim yn meddwl anghywir, ond cariad.
Cariad? Felly dyw Patsy ddim yn meddwl fy mod i wedi wneud dim byd yn anghywir? Na, Cydŷ. Mae'n golygu bod Patsy yn dy garu di.
Ooh! Felly, mae'r groes hon yn meddwl cariad. Mae croes Iesu yn meddwl anghywir. Mae groes aros am funud, Doug. Mae croes Iesu yn meddwl cariad hefyd. Beth?
Cariad ac anghywir? Ie.
Yr un pryd? Ie.
Ooh!
Sut mae hi'n meddwl cariad hefyd te? Wel, amser y Pasg wnaeth Jwdas fradychu Iesu yn yr ardd. Oedd Jwdas yn caru Iesu? Naddo. Roedd yr arweinwyr crefyddol yn dweud celwyddau amdano. Oedden nhw'n caru Iesu? Naddo, na, nag o.
Roedd un o ffrindiau Iesu, Pedr, yn dweud nad oedd e'n nabod Iesu o gwbl. Oedd Pedr yn dangos oedd e'n caru Iesu?
Nag oedd. Roedd milwyr yn taro Iesu a mocio e. Oedd y milwyr yn caru Iesu? Nag oedd. Roedden nhw'n rhoi hwyliau drwy ei ddwylo a'i wneud ei hongian ar, ar groes. Oedden nhw'n caru Iesu? Nag oedden. Ond dydych chi ddod o groes yn meddwl, cariad!
Wel, ydy. Dyw'r groes ddim yn dangos cymaint y mae pobl yn caru Iesu, ond cymaint y mae Iesu yn caru pobl. Ooh!
Dydyn ni ddim yn haeddu cael cariad, mae'r Beibl yn dweud bod neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar eu pennau eu hunain. Rydyn ni'n haeddu cael cosb am y cwbl. Ooh!
Ond daeth Iesu i gael y gosb ar ei hunan yn lle ni. Hwrê!
Mae'n dysgu ni i bwy bynnag sy'n credu yn Iesu dweud bod e'n flin gyda nhw, am beidio gario a gofyn iddo fe i fyw gyda nhw. Mae Iesu yn cymryd ein pethau anghywir ar ei hunan. Mae'n talu ein cosb ni yn lle i ni. O, da iawn!
O gorau te, Doug. Beth fydde di wneud um, am waith heddi? O, dwi wedi tynnu llun map O, pa fath o fap? Na, trysor.
O, oes croes ar dy fap? Oes. Gai weld. O, ie. Yeah. Dwi'n gweld y groes. Ie, yeah, mae'n dangos ble i ffeindio'r trysor.
Dwi'n hoffi trysor. Dwi'n hoffi trysor.
Wel, mae'r Beibl yn dweud bod dod yn ffrindiau gyda Iesu fel darganfod trysor. Sut?
Wel, i Gristnogion, mae dod yn ffrindiau gyda Iesu mor fendigedig, mae'n fel ffeindio trysor drud. Oes nath ei ffeindio e? Oes, mae'r Beibl yn pwyntio'r ffordd i Iesu. O ie, dwi'n gwybod, mae'r groes sy'n dweud draena'r trysor, mae croes Iesu yn meddwl trysor hefyd, ond yw e? Ydy.
Da iawn, Doug. Fel arfer, mae, tr uh, mae trysor wedi cael ei gladdu yn y tir. a roedd Iesu yn cael ei gladdu hefyd. Wnaeth rhywun gladdu Iesu yn y tir? Wel, ar ôl i Iesu gael ei groeshoelio ar y dydd Gwener, roedden nhw'n claddu fe mewn bedd. O oh, ie, yeah. ac ar y dydd syl, roedd Iesu yn atgyddodi, codi nôl yn ddew. Da iawn! A dyna pam rydyn ni'n cael Oye Pasg hefyd, i feddwl am bywyd newydd.
O, gwych, da iawn, dros y Pasg, dwi'n mynd i feddwl am farwolaeth Iesu yn ogystal â bywyd newydd hefyd. Ond nawr, dwi'n mynd i wneud rhywbeth arall. O ie, ffeindio llawer o groesau i atgoffa dy hun am groes Iesu. y ddodd o, ond dim eto. O reit, um, tynnu llun o'r bedd gwag pan ddaeth Iesu nol yn byw ar Sul y Pasg. Y hoffwn ni wneud hynny, ond mae rhywbeth arall fydd rhaid i ni wneud yn gyntaf. O, beth yw hynny?
Tynnu fy nghroen fanana mas o'r ddeunaw gylchu.
o, gore te. Bant a ti te.
Da iawn.
Da iawn. Wel, mae'r groes yn dangos bod Dew yn caru ni hyd yn oed os dydyn ni ddim yn ei garu e. Oes rhywun rydych chi'n nabod a dydych chi ddim yn meddwl sy'n ddigon da ar gyfer i chi fod yn garedig iddyn nhw? Beth allech chi wneud i ddangos bod chi'n poeni amdanyn nhw? Meddyliwch nawr. Os gorau. Dwi'n mynd i weddio nawr. Os ydych chi eisiau gwneud hon yn weddi i chi, dych chi'n gallu dweud amen ar y diwedd. Arglwydd Iesu, diolch am farw ar y groes er ein bod ni ddim yn ei haeddu. Helpa ni i fod yn ddiolchgar am yr hyn y rhoi ti wedi wneud i ni, a helpu ni i garu eraill yn yr un ffwrdd a bod ti'n ein caru ni. Amen. Amen. Wel, diolch am wylio'r fideo heddiw. A um, Pasg hapus i chi gyd. Hwyl fawr!